Em baş bînerên Lez Medya, mêvanê min yê îro rojnamenûs û pisporê peywendiyên navnetewî Robîn Reşvan e, ew ji Amerîkayê li gel min e, dê nêrînên xwe yên derbarê Rojavayê Kurdistanê de Kurdistanê de bi me re parve bike. Birêz Robîn tu bi xêr hatî. Ez yekser dixwazim nêrînên we yên li ser peymana Rojavayê Kurdistanê ya li gel Dîmeşqê bizanim. Hûn çi difikirin li ser vê? Peyman pêvajoyek e. Yanî tiştekî zindî ye. Ne pirsên hî çareser dike, ne jî em bêjin têkçûneke, ne jî ne jî serfiraziyeke. Pêvajoyek e. Gelek hûrgîlê hene ku divê werin nîqaşkirin, gotûbêjkirin. Loma jî li ser cîhanîna xalên we dimîne. Pirs, pirsa Rojava jî pirsekî mezin e, pir alî ye, berfireh e. Loma jî divê lezûbes çareserî neyê hêvîkirin, çaverê li wî tiştî neyê kirin. Lê dikarim bêjim ku Mirov lihevkirina vê care li gor hefteyekî berê bide ber hev, hîn tişt baştir in, hîn zerarên ku hêyî hatine kêmkirin. Lê mirov niha û sê hefte, çar hefte, mehekî berê bide ber hev, destbiçûnên pir mezin in ji aliyê gelê Kurd ve. Yanî mirov buha bifikire. Lê di heman demê de Wekî min gotî eger Kurd bikaribin bi jîr û jihatî û bi zîrekî gavên xwe bavêjin, pengavên xwe bavêjin dikarin ji ber rewşa neyênî hîn encamên erenî derxînin. Ev li ser wan dimîne, ser helwest li wan dimîne. Lê wek min gotî ez carna pir dibînim û dibîsim jî dixwînim ji medya Tirkiyeyê taybetî wiha nîşan dide ku Kurd hatine şikandin têk çûne, ez bi wê wayî nafikirim. Çend roj hefteyê borî jî min hem di weşana xwe ya li ser rûpela xwe û hem di Kanal Heşt de jî gotibû, yan ez bawer nakim daviya her tiştê li Rojava Sûriye nikare rûpelekê nû veke bê naskirina mafê Kurd a. Kurd dema niye herî mezin ya netewînê li Sûriyê yanî piştî ereban sedî panzdeh bîst ji nîfûsa Sûriyê ji kurdan pêk tê. Divê kurd vê yekê baş bibînin, baş bikar bînin. Yanî ev mînorîtî ne, kemanî ne û mafê wan, mafê wan parastina, mafê wan misogerkirina, mafê wan di qanûna bingehîn de girîng e. Loma jî aniha rewş dijwar xuya dike, wek derûnî rewşekî dijwar xuya dike. Lê çawa ku Kongres ê Amerîkî nîşan dide, cîhan nîşan dide, dostê Kurdan jî pir in. Tu yê bawer dikim li ser vê jî pirs bikî, naxwazim zêde aniha li ser behsa Kongresê biaxivim. Lê dixwazim çi bêjim, yanî ne tenê çiya dostên Kurdan in. Paş çiyayên dostê Kurda li her derê, her quncekê cîhanê jî hene. Divê Kurd vê rastiyê baş bibînin. Ne heza xwe pir mezin bikin, ne jî xwe pir lawaz û beçare bibînin. Loma jî ez nav dikim pêvajoyek zindî, pêvajoyek ku derfetên pêşveçûnê hene, pêvajoyeke ku derfetên Kêmkirina ziyanên hêyî heye, pêvajoyê ku manevra qada serfiraziyên dîplomatîk hene, lê divê divê kesên ku ser navê Kurda diaxifin ser maze rûdinin, danûstandinê dikin, divê hinek hinek tişta bi awayekî cuda bikin, cihê bikin, ne ku şaşitiyên berê dubare bikin. Dema dema tu tim di berevaniyê de bî, Ve çaxe kulm kulm li te dixe. Divê tu nehêlî. Carna tu jî kulmek bidî, carna tu xwe biparêzî, carna cihê xwe biguherînî. Yanî Kurd heta niha tim di vekî derûniyekî berevaniyê bergiriyê de bû. Divê ji vê berevaniyê, ji vê derûniyê, psîkolojiyê derkevin. Loma jî yanî naxwazim dirêj bikim. Eger pirseta te hebe dixwazî fire bikim, ez dikarim fire bikim. Lê wekî pêvajoyek dibînim Ne daviya tiştekî ye le destpêkeke tekoşîneke dir û dirêj e. Belê ez dixwazim vê jî bipirsim, ew proseya yasaya parastina kurdan ya Nancy Graham hûn çawa dibînin? Ew ew pêşniyara ku Lindsey Graham aniya pêş ew peyamekî pir girîng e. Min jî tam dixwest ew tişt bigota. Kongresa Amerîkî dibêje, Tiştên ku li Sûriyê çêdibin ne li gor dilê me ye. Em em napejirînin ku kurd bi vê awayî werin terikandin, werin tenêhiştin. Em bi qebûl nakin ku em dilsoziya kurda be bersiv bihêlin. Em qebûl nakin ku em nankor bin Bêhna Nûxebil wekî li Behdînan dibêjin yanî ev peyameke girîng e ji Kurdan re ku em we wekî hevbendên xwe dibînin, dostên xwe dibînin û eşên we di dilê me de ye û em şer a re jî peyamek dişînin ku tu nefikire, hizir neke meydan vala ye. Çi çi dilê min dixwaze ez dikarim ji kurdan re bikim. Na, tu nikarî ji kurdan re van tiştan re bikî. Tu dema zedegavî bikî, mafê tawanên din jî mafê mirovan bikî, tawanên ceng bikî, tu yê hesabê van tiştan re bidî. Yanî peyam ev pêşniyar bi zimanekî pir zelal hem ji aliyê komariyan ve partiya Serok Donald Trump e û hem jî aliyê demokratan ve te hatibû pêşkêşkirin. Ew jî nîşan dide ku piştgirêkê her du aliyan yanî ser partiyan ji vê pêşniyarê re heye. Ew jî xuya dike li civateke wekî Amerîka ku dabeşkirî ye her tişt reş û spî ye. Her du partî dema li ser Kurdan li hev dikin, ew nîşan dide çawa di nav bîra giştî ya Amerîkî de, di nav Kongresa Amerîkî de piştgiriyekê xurt, sempatiyekî xurt ji Kurdan re heye. Ew pêşniyar dibêje, em Kurda wek helbendê xwe dibînin, em wana tenê nahêlin, xerabiyê ku dijî wan tê kirin, êrîşên ku dijî wan têne kirin ve be be hesab pirsîn derbaz nabin. Şara tu dixwazî Dixwazî Sûriyê rêve bibî lê dema tu êrîşî kurdan bikî ew tu nikarî Sûriyeyek nû vekî. HTŞ, HTŞ tu dixwazî ji lîsta rêxistinan terorî derkevî em ê te careke din bixin vê lîsteyê. Sûriye, dema tu dixwazî bibî beşek ji civata navnetewî, civata demokrat ya navnetewî, civata Rojava Re ne ev e. Rek ne rek e. Tu êrîş bikî. Em ê careke din ceza, soranî dibêjin gemaro, ya tirkî dibêjin yaptırım, yanî tole, toleyên ku ser we heye em careke din zindî bikin. Vê care dema hûn êrîş bikin careke din, ew ceza otomatîkî dekevin jiyanê. Yanê peyamên pir pir xurtine û her wiha jî Tirkiye re jî tê gotin êrişên ku li ser Kurda hene ku Rêveberiya Demkî şer re dike bi piştgiriya Tirkiyeyê têne kirin. Yanî navê Tirkiye jî tê anîn zimanekî pir xurt bi kar tîne. Yanî mirov nikare bêje tiştekî sembolîk e. Na Kongres ji dil bawer dike ku siyaseta ku niha Amerîka ser navê dewleta Amerîkî dimeşîne taybetî jî tam Barak pêş ve dibe ev siyaset dibe

Girîng e. Jixwe min ji te re got gawadîrî li gor hefteyê borî ev peyman çetir e hinek ji ber ku ew bertekên ku li Washingtonê hene nerazîbûnên ku em bêjin Kongresê Amerîkî rojnameya wek Wall Street Journal ku gotarekî pir xurt nivîsîbû rexne li Tom Barak kiribû ku gotibû tu berjevandiya tirkan li berjevandiya Amerîka girîngtir dibînî tu dosta tu dostê me kurda Tene dihêlî. Tu îmaja tu wêneyê Amerîka xira dikî ku Amerîka bê nanê xwe ne, ne dilsoz û hevbendê xwe ne. Yanî pê jî du roj, sê roj berê Mike Pompeo, wezîrê berê yê derve yê Amerîkî. Wî jî gotarekê, maqaleyek, nivîsarek di Washington Post de weşandibû. Wî jî bi heman awayî. Yanî gotibû, divê kurd werin parastin, herêmeke tamponî were avakirin, da ku navbera Şamê û kurda Michael Rubin. Michael Rubin jî karbidestekî berê ye, Pentagonê ye, baş tê zanîn. Wî jî gotibû divê herêmek hebe, ne firîn hebe, ne jî trombîl, erebe, seyare, makîne tê kevin. Yanî no fly and no drive zone. Yanî di Medyaya Amerîkî de nav raya giştî Amerîkê de bilî Kongresa Amerîkî dengên wiha hene hene ku dixwazin pêşgiriya Kurda diyar bikin, careke din eşkere bikin da ku Kurd bizanin ev ne tenê ne neyarên Kurda jî bizanin ku Kurd ne pişt û pal in. Loma jî girîng e Kongres jî nîşan dide ku tenê namîne û her wiha mesaj dide Qesra Spî jî yanî rê siyaseta Donald Trump bêyî ku navî Donald Trump bîne, bêyî ku wî rexne bike ji dibêje ev siyasete ku tu dimeşî ne bi dilê me ye, ne di berjewendiya Amerîka de ye, ev weneyekî mesajekî xelet dişîne cîhanê ku Amerîka dema karê wan xilas bû Ne xema xema wan e çi bûye ji hev ve ne we lê kurd dostê me ne, kurdên Sûrî hevalên me ne. Rindiya wan, qenciya wan, ewlekariya wan ji me re girîng e. Di wî warî de peyamekî girîng e. Belê birêz Reşvan, niha ew peymana hatiye îmzakirin ji li Rojavayê Kurdistanê, ez bêjim destkevtiyên ku li Rojavayê Kurdistanê niha heyî û hatine bidestxistin ê kurd bikaribin biparêzin yan ji xwe biparêzin li wir. Destpêkê te jin got, ser wan dimîne, ser xebata wan dimîne, dîplomasiya wan dimîne. Ez ez bi xwe ez nêzîkî saleke ez hişyarî didim di hêpêvînên li gel min de di nivîsên xwe de min ji me ji be hişyar dikir ku rewşek rewşeke xeter nêzîk dibe, rewşeke tehlûke nêzîk dibe. Divê Kurd hişyar bin berê siyaseta Sûriye li ser Pentagonê dimeşiya, li ser leşkeran dimeşiya. Leşker jî li erdê dinerin, li Merxasî û Lêhengî Egidî dinerin. Şervanên Kurd jî werek in, betirs in, dilêr in. Lê rastiyek nû hatiye. Niha dosyaya Sûriye ketiye destê balyozê Tirkiye, balyozê Amerîka li Tirkiye. Balyozê Amerîka li Tirkiye li Enqere rûdîne. Mala wî li Enqere ye. Gelek nêzîk e ji tirkan re. Bi xwe jî dibêje, dibêje yanî kalkê min bi pasaporta Osmanî çûye Amerîka. Ez xwe wekî tirk dibînim. Divê rola Tirkiye li Rojhilatên Avîn xurttir be. Yanî ew şîret li Serok Trump dike ku rola Tirkiye xurttir bike. Hem li Sûriye û hem li tevahiyê Rojhilatên Avîn. Ji ber vê yekê jî rastî guherî ye. Lê mixabin Kurd di famkirina siyaseta Amerîkî de, di xwendina di siyaseta Amerîkî de Dijwarî dikişînin yanî ji ber ku baş tên ragihîn loma ji guherînên heyî baş naxwînin. Dema tu baş naxwînî tu nikanî xwe rêkûpêk bikî, guncav bikî hemnayê xwe, pengavên xwe di vê çarçoveyê de biavêjî. Pirsgirêka Kurdan ew bû, ew bû ku nekarîbûn guhertinên li vê derê bixwandin. Ez bi xwe jî yanî Hewl didim raya giştî ya Rojawa, Rojavaya Kurdistane, giştî Kurda re tiştên ku li vir e li Washingtonê çêdibin agadar bikin. Yanî min hem Rudaw de gotiye, Ronahî de gotiye, Kanal Heşt de gotiye, hindik rûpelê xwe Facebooka de gotiye ku rojên dijwar nêzîk dibin. Dema hûn hazirê xwe nekin Tedbîro gavên rêgir hûn peyda nekin dijwar e mixabin. Rewşa ku em niha têde ne di encama vê siyasetê ye. Niha Kurd bi heman pasîfî, heman lawazî, heman qelsî siyaseta xwe bidomînin mirov mixabin. Yanî cihê daxê ye ku destketinên heyî dika hîn bi awayekî mezintir dikarin jî dest biçin. Lê dema hinek tişta biguherînin pirtir, çalaktir bin, her tiştî re nebejin erê, hinek helbest deynin û taybetî û taybetî dema Rêveberiya Demkî ya Şamê di bin givaştineke mezin de ye. Yanî rakirina cezayên Qeyser û cezayên Sezar dibe. Yanî Kongres behsa ji nû ve anîna wan cezayane dike. Dema bi ceza careke din werin, Sûriye careke din ji civata navmetîbî dûr dikeve. Sîstema darayî, fînans, ji sîstema fînans dûr dikeve. Kompaniyên Amerîkî nikarin li Sûriyê kar bikin. Yanî ev gefe ku ev şûrek şûr şûrek ku Kongres datîne ser Colanî ser şera girîng e. Divê Kurd pê bihesin. Hinek jî di dîplomasiyê xwe de çalaktir bin. Dev jê vê gotara sist berdin. Yanî em dibînin di asta asta bilind de taybetî di asta Mazlûm Ebdî de ku Mazlûm Ebdî wek nûnerê Kurdên Rojava tê dîtin hemî axaftin bi wî re tê kirin peyman ew peyman bi re dide îmza dike li heta niha helwesekî pir lawaz heye yanî ew ew tiştekî kongres dibêje ew pêşniyara kongres dibêje Mazlûm Ebdî ban behsa van tiştanan nake Yani li Amerîka jî dibe ciyê ciyê pirse em wan tiştan e tînin em rexne dikin medya me rexne dike çawa Mazlum Abdî fermandarê giştî ye hese de wan tiştan e yani dibe hinek ew zeregavî binpêkirin şikandina mafê mirovan zordarî stemkarî tiştên xirab li erde were baskirin û Kurd xwe neçar nebînin her tişt ku ji wan tê xwestin îmza bikin. Yan medya medya Amerîkî medya Wall Street Journal dinivîse dibêje tiştê ku hatiye kirin bi rêka Tom Barak hatiye kirin. Mazlum Abdî yekser gotî erê baş e bes Ahmed Şara guh nedaye. Dibê karbidestên Amerîkî berpirsên Amerîkî li Washington heyrî mane matmayî mane ku tiştê yanî li Washington jî nayê zanîn çi diqewime. Her tişt lê kurd mixabin wiha difikirin, her tiştê ku ji wan re tê gotin siyaseta dewleta Amerîka ye. Na ne rast e. Ne siyaseta dewleta Amerîkayê pir caran kesên ku ser navê Trump, ser navê Rêveberiya Amerîkî diaxive, dixwaze wiha nîşan bide ku ew ew tişt nayê guhartin, ev biryar nayê guhartin. Lê em dibînin di rastiyê de ne wisa ye. Kurd divê bizanin, fêr bibin Jinek tiştan bêjin na, em vî tiştê qebûl nakin. Ev tişte ne rast e. Ev tişt ne di berjewendiya me ye. Ew tişt vehîn pirsgirêke mezintir bîne. Yanî di vir de dixwazim bêjim, di lavaziyê kurda de di vir de ye. Ez tim hez dikim em jixwe kemahiyan xwe bibînin, şaşitiyên xwe, xeletiyên xwe bibînin. Dema em van tiştana nebînin, îhtimal em van tiştana, em van şaştiyana dubare bikin. Heta mirov şaştiya xwe dubare bike, nikare rastiyê bêhira bike. Loma jî dibêjim, yanê Kongres amade ye, Amerîka amade ne alîkar bin, cîhan bi xwe giştî jî xeleka Kurda disekine. Lê divê Kurd di siyaseta xwe de pirtir zelatir bin, pirtir bi helwest bin, taybetî jî kesên ku li ser navê Kurda diaxivin peymanayê îmza dikin, telefon ji rêberên cîhanê distînin, ew kesane berpirsiya wan mezintir e ku hinek wekî proaktîf yanî siyaseta xwe aktîftir bikin, ne tim di berevaniyê de bin, ne tim bêdeng bin, ne tim li ser navê lihevkirinê pasîf bimînin, divê çalak bin, bizavkar bin. Birêz Reşvan, te behsa kêmasiyên ku hatine kirin kir. Ez dixwazim vê jî bipirsim, We hewlên lobiyên lobiyên kurdî çawa dît, partiyên siyasî û her weke din û hewlên ku ji bo Rojava hatine dayîn li gorî we têr bûn yanî bes bûn? Lobiya kurda tune ye Murxebin. Mirov divê xwe xwe nexapîne. Lobiya kurda ne li Amerîkayê heye ne cihê din hene. Tune ne. Eger hebûye Kurd ji rewşekê pir pir mezintir, xurttir nediketin ver rewşê ku aniha heremên li bin kontrola wan derketiye ji rêveberiya xweser nizm bûne, bûne wekî valîtî, muhefeza yê Hesekê. Yanî dibe mirov çawa dibêjin mirov xwe rûne rast biaxive. Ew rewşeke dijwar e. Lobiya Kurde hebûya, diplomasiya Kurde hebûya ew tişt wiha nedibû. Bînin, bînin bila temaşewanên we bîne, bîne bîra xwe. Sala çûnê van çaxana hemî Sûriye ji aliyê Kurda ve dihat gotûbêjkirin, niqaşkirin. Hemî telefon ji Kurda re ve. Her di rojava de cîhanê de Mazlûm Abdî hebû, yên din hebûn, Îlham Ahmed hebû. Yanî her kes li ser reka Kurdan bahsa Sûriyê dikir. Ana Sûr, Kurd derveyî pêvajoyê dimînin. Roj bi roj, roj bi roj rojavan lawaz dibe. Dibe mirov bifikire, me di ku de xeletî kiriye, me çawa şaştî kiriye, dibe em çawa rêgir bin ku careke din wan tiştana dubare nekin, wan xeletiyana dubare nekin. Yanî disa yanî lobî, lobî hebûye wiha nedibû. Lobî hebûye Divê mirov Mazlûm Abdî wek serokê Sûriyê bidîte. Çimku tu li vîzyona asoya şer'a dinêrî, asoya kurda dinêrî, du cîhanên cuda ne. Aliyekî îdeolojiyeke paşfêro, qalibek tene li ser ferz dike, li ser gelên Sûriyê ferz dike. Çimkî Sûriye, Sûriye gotineke derewîna xwe çekirî ye. Yanî Sûrî miletî Sûrî tune ye, gelî Sûrî tune ye, netewa Sûrî tune ye. Sûrî navê axayekê ye. Yanî li Sûrî Ereb hene, Kurd hene, Yunan, Rûm hene, em bêjin Çerkez hene, Turkmen hene, Ermenî hene file. Bilî vê aliyê bawerî ve Sûnî hene, Şîa hene, Alevî hene, Aleviyê Kurd hene, Elewî hene, Elewiyê Ereb, Êzdî hene, Cîhû yanî Cîhû hene. Sûriye reng û reng e. Lê di vîzyona Kurda de, vîzyona Kurda nêzîkî Amerîka ye, nêzîkî Ewropa ye. Lê çawa Kurd di vê rewşê de ku nekarîbûn xwe bidin pêş, niha tên piştgirkirin, piştçavkirin, di wir de mirov nikare cîhanê tawanbar bike, komploya mompê tawanbar bike. Di wir de lawazbûna dîplomasîya te, lobiya te jî heye. Dema tu di destketirên di şer de neyênî ser danûstandinê, neyênî ser dîplomasîyê, rewşa Kurda wek rewşa Kurda dibe. Loma jî dibêjim divê kesek xwe nexwepîne lobiya Kurda tune. Li Amerîka jî ev tişte çi dibe jî ez wekî lobiya xwezayî bi nav dikim. Lobiya xwezayî yanî natural lobby, sirûştî Piştî berxwedana li Kobanê ew sempatî û hezkirina nav gelê Amerîkî çêbûye, nav bîra giştî Amerîkî çêbûye, nav medyaya Amerîkî çêbûye. Di hêle ku ew kesana heta niha jî berevaniya kurdan bikin, heta niha jî telefon ji kongresmena xwe bikin, senatera xwe bikin ku rewşa kurda dijwar e, cîhadî êrîşî kurda dikin, wana tene nehêlin. Lova Ev ji ber encama vê yekê ne ku lobiyeke kurdî heye kurd dixebitin. Na, naxêr. Niha na heta niha jî herî hindik di axifin li Washingtonê kurd in. Ji ber ku lobiya wan tune, ji ber ku hêbûna wan xurt tune ye, ji ber ku dîplomasiya wan tune ye. Ez hêvî dikim, hêvî dikim ew ji revbera rewşê hêyî Baş tahlîl tahlîl were kirin ku di di siberojê de rê li ber rewşên wiha werin girtin. Yanî pêşîgirtina rewşê wiha ne dijwar e, ne dijwar e. Lê dema tu israr bikî, pêgirî bikî di di di kiryara, di ezmûnên berê de tu nikarî encamên nû bi dest bixî. Tiştê ku çêbûye Kurdbej ev ez naxwazim wêneyekî nê. Neyê neyê xîz dikim ez wekî min destpêkê jî gotiye gelek derfet hene ku reş jî xwe re dibînim ku kemahî kûr û kêmî ji mirov diyar bike destnîşan bike çimku dema ez derdikevim pêş kamera ji gel re diaxivim divê ez rastiyan jî bêjim. Ew jî pir caran ne baş e mirov kefa mirov nayê rastiya bibîse li wek wek şirowek gerek di siyaseta naminatîwî de dixwînim divê wan tiştane jî bêjim. Pir ciya de jî xeletiyê kurd de çêbûye divê kurd van xeletiyanan bibînin û dubare nekin. Belê helbet me behsa Tirkiyê jî kir de ew êrişên ku li Helebê li taxên kurdan hatiye kirin de wê demê de Tirkiye, siyasetmendarên tirk piştgirî dan wê pêvajoyê, piştgirî dan çeteyên li Sûriyê û li vir jî li Bakur jî pêvajoyeke çareseriyê hatibû destpêkirin û berdewam bû. Hûn vê pêvajoyê çawa dibînin? Hûn pêşbînî dikin ku wê erênî berdewam bike? Ez rastî pêvajoyekê nabînim. Heta niha min nedîtiye û niha jî nabînim. Taybetî piştên şerên berdewam ku te bas kir li Helebê dest pê kir heta niha pêvajoyek hebûye êrîşên wiha nedibû. Gel neçar nedihiştin ku ava berfê bihelîne û vexe. Zarokên Kurd ji serma biqeresin bimirin. Ji bi tunebûna dermanê ji derve bi sed hezara kes li derve nav trombîlê xwe rakevin. Yanî ez ne tene ne ne niha bere jî dema pirs hat raste rast yan ji ne raste xwe min aynı aynı bersebe dedim ez peyvajiyek dixwazim peyvajiyek hebe la ez nabînim nabînim yani peyvajiyek hebe Kurdên Kurdên li Bakur Kurdên Rojava merivên xwe dibînin malbat heman malbat ez bi xwe jî malbat mehne li bin xetê wek mînak yani ez tim dişibînim sevek Yek sev du perçe. Sev tu dikî du perçe. Yani Belê. Kurdê Bakur û Kurdê e, Rojava e, wiha ye. Yani hemî Kurd hevdu hevdu digirin. Tiştekî din ez rasteveriya ne nakim lê peyvendiya navbera Kurdên Bakur û Kurdên e, Rojava hîn cudatir taybettir e. Ji ber ku sînor bi dest hatiye danîn e, malbat bûne perçe perçe. E, Loma jî e, peyvajo hebe dive dir e, Pêşîgiriya êrîşên wiha da dest pê bikir, pêşî bigirte. Yan jî dema êrîş dest pê kirin nediheyşta. Niha îro jî ez dibînim Komarê li deriyê Murşîd Pinar karwanekî bîst û pênc kamyonî amade ye. Du roj in hewl dide derbazî Koma dibe û li gor netewên li gor netewên yekbûyî li gor Ajansa Bilind ya Penaberan rewşeke mirovahiyî li Kobanê heye. Yanî ez nabêjim saziya navdewletî dibêjin. Murşid Pinar Kobanî deh deqe ye. Rêna Edayîn ku alîkariya mirovahî derbas be. Alîkariya mirovahî çi ye? Ev tiştên ji bo bîbikan e, pirtikan e, zarokan e, şîr e, nan e yanî tiştên bingehîn in. Ew jî nîşan dide ku pirsgirêkek heye. Ya pêvaji ne pêvaji ye yan jî armanca we ne armancekî zelal e. Loma min jî dibêjim yanî ez ez ez geşbîn im, dixwazim geşbîn bim, dixwazim hêvîdar bim. Lê di hemen demê de tiştên ku wek pêvajo tê pêşkêşkirin Pir eşkerî xuya dibe ku ne peyvajo ye. Ez dixwazim wiha bêjim. Yanî çawa çawa bavokar li me gotine nebêje, bipêje. Yanî eger peyvajo wiha hebe divê kiryar hebe. Divê kiryarên berbiçav hebin ku were bijîne ev rast e. Peyvajo heye, peyvajo ji vala xwe dilîze. Yan ez wiha dibînim. Gelek gelek spas dikim rojnamevanê hêja Robîn Reşvan ji Amarîkayê li gel me bûyî. Sihet xweş. Spas. Ez jî ji di jiyana we de serfirazî ji we dixwazim. Spas. Gelek spas dikim. Lez Media.